Hemmäňize salam dostlar. Men bu wideoda siz bilen ekspert tejribe barada gürleşmek isleýän. E, bu ekspert, ýagny tejribe. Ekspert bu üstünlik satuwyň möhüm bölegidir. Bu müşderi bilen ynam döretmäge mümkinçilik berýän üç görnüşiň biridir. A ynam bolsa satuwyň bu hakyky açarydyr. Satuwda iň möhümi hünärmeniň derejesinde satmakdyr. Hawa bu düşnükli ýöne käwagt derejänem satmaly bolýar. Ýagny müşderi siziň hakykatdanam hünärmendigiňizi bilmeli we siziň häsiýetiňizden, telefonda gürleşiňizden, duşuşaňyzda aýtýan sözleriňizden, ýene-de birnäçe biziň indiki seljerjek faktorlarymyzda müşderiniň sizi hünärmen hökmünde görýändigine ýa ýokdugyna bagly bolar. Eger siz hünärmen bolsaňyz müşderem muny görmeýän bolsa, hünärmeniň tejribesi az, ol derrew başga birini satyn alar. Meniň üçin bu tema köpler üçin agyrdyr. Sebäbi men köplenç öz ýaşymdakylaryň güýji bilen gabat gelýärin. Belli bir döwürler müşderiler diňe. Ýöne aýtýardylar sen näçe ýaşyňda bize satuw hyzmatlaryny öwreder ýaly. Ýa-da ýöne görmäge gelip gitýärdiler. Men ýigrimi üç ýaşymda uly bankyň satuw merkeziniň dolandyryjysy boldum. Men birinji derejeli kompaniýalar bilen duşuşýardym we elbetde olaryň soragy bardy. Näme üçin duşuşyga oglanjyk geldi? Birnäçe müşderiler bolsa gönümel menden ýaş ýigit. Seň ýaşyň näçe? A käbirleri bolsa öz ýüz keşplerinde olaryň kellesinde şeýle soragyň bardygy görnüp durdy. Men şuňa meňzeş kynçylyklara hyzmatlar bölüminde hem gabat deldim. Sebäbi köp müşderilerde şeýle düşünje bar. Eger adam elli ýaşdan kiçi bolsa, onda ol bize näme öwredip biler? Onda ol hünärmen däl. Munuň bilen gürleşmegiň asla geregi ýok. Şonuň üçin hem iň gerek zat, siz çyndan hem bu işden baş alyp çykjakly gyzyň tankydyn hökman görkezmeli. Şonda müşderiler sizden satyn alarlar. Men özüm üçin muny etmäge mümkinçilik berýän birnäçe ulgam döretdik we eger siz hakykatdan hem ine şu birnäçe maslahatlary yzarlasaňyz, siz müşderä siziň belli ugur boýunça hünärmendigiňizi ýeňillik bilen görkezersiňiz. Birinji maslahat, hünärmenligiňizi ösdürmek üçin öz söwdaňyzy öwreniň. Siziň işleýän öz söwdaňyzy. Men siziň haýsy ýüki ýa-da hyzmaty satýandygyňyzy bilemok. Ýöne siz söwdada hökman näme bolýandygyny bilmeli. Siziň bäsdeşleriňiziň hödürleýän ugurlary haýsylar? Bu ýeriniň şertleri, hilesi nähili we şuňa meňzeşler? Siz hakykatdan hem şo barada hökman bilmeli. Haçan bank hyzmatlaryny gowy derejede satarsyň? Men haýsy banklaryň näme hödürlejegini, ýagdaýlarynyň nähilidigini, göz öňünde tutulan şertlerini, we şuňa meňzeşlerini bilýär. Ýagny siz öz işleriňizi hökman suwdaky balyk ýaly bolmaly. Siz hökman hemme zady bilmeli. Diňe bir öz önümiňi däl-de, bazardaky şuňa meňzeş çözgütler hakda bilmeli. Bu örän möhüm. Biz köplenç öz önümimiz barada bilýäris, a bäsdeşlik barada biz hiç zat aýdyp bilmeýäris. Birnäçe müşderiler bolsa maňa, Meniň bäsdeşlerim ýok diýip aýdýar. Örän geň zat. Azyndan örän geň zat. Mümkin biz olary ýöne bilýän däldiris. Ýagny, birinji bilen öz söwdaňyzy öwreniň we siz öz tejribäňize bir plýus goşarsyňyz. Ikinjiden pudagyny öwreniň. Siziň müşderileriňizde boljak adaty kynçylyklary öwreniň. Siz müşderiden has gowy onuň sefine düşünip bilmejekdigiňiz düşnüklidir, ýöne bu zerur däl. Siz Ban müşderiniň pudagyna düşün. Diýmek pudaga düşünmek näme? Häzir bu pudakda näme bolup geçýär? Söwda ösýärmi, söwda düşýärmi? Edil häzir nähili adaty kynçylyklar bar? Haçan möwsüm, haçan möwsüm däl? Meselem, eger siz Gozgal men emläk gulunyň web sahypasyny satmak isleseňiz we siz öz hünärmenligiňizi görkezmek isleseňiz, siz hökman bize taýýarlykly gelmeli. We Maksat Aýmyradowiç, siziň gozgalmaýan emlägiňiz aýdaly Aşgabadyň bazarynda umuman pese düşýär. Bu ýagdaý üçin bizde kömek etjek çözgüt bar. Ýagny siz müşderä diňe bir öz web sahypaňyzy gürleşmäge gelmedigiňizi düşündirmeli. Soňam siz bu ýerde hünärmen. Siz müşderiniň nähili kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini bilip geldiňiz we her bir kynçylyga sizde aýratyn çözgüt bar. Bu hem siziň tejribelik ukyňyza ýene-de bir plýus goşar. Üçünji maslahat, siziň hünärmenligiňizi galdyrmak üçin anyk soraglary beriň. Takyk soraglary we delillendiriň. Zerur bolsa, siz näme üçin olardan soraýarsyňyz? Bu hem siziň üçin işlär we tejribäňizi artdyrýar. Ine, söhbetdeşlik üçin iki bölümi deňeşdiriň. Meselem, men maslahat hyzmatlaryny satýaryn. Men aýdýaryn, Maksat Aýmyradowiç, bizde satuw kagyzlary barmy? Bar. Ýa-da men öz soraglarymy başgaça berip bilerin. Sizde satuw kagyzlary barmy? Hawa, bar. Bu kagyz planlary, Excel planlary we haýsydyr bir awtomatlaşdyrylan iş plany. A siz haýsy hyzmaty ulanýarsyňyz? A siz öwürmek hyzmatlaryna nähili baha berýäňiz? Sizde her garşylyk üçin näçe jogabyň görnüşi görkezilen? Bolýar, Maksat Aýmyradowiç. Nädip bu iş planyny işdeşleriňize öwretdiňiz? Öwretdiňizmi ýa ýöne olara bu kagyzlary berdiňizmi? Ýa-da sizde okuwyňyz bardymy ýa görkezmäňiz bardymy? Aýmyradowiç, men umuman okuwyň görnüşi näme üçin işgärleriň işine bagly diýip soraýaryn. Bu kagyzlar hil taýdan gowy ýa pes ulanylary. Bu günden-güne öwrülmä täsir edip bilermi? Siz görýäňizmi, birinji ýagdaýda men umumy sorag berdim, jogap aldym we men hünärmen däl. Men ýöne indiki soragy geçdim. Ikinji ýagdaýda, men soragyň anykdygyny we ähli zatlaryň jikme-jik möhümdigini we olaryň barsynyň öwrülmä täsir edýändigini görkezdim. Elbetde, eger siz öz biznesiňizde şuňa meňzeş gepleşik geçirseňiz, we siz öz tejribelik ukybyňyza ýene bir plýus goşarsyňyz. Ýene bir oňat usullaryň biri-de siziň sözüňiziň ynandyryjylygyny ýokarlandyrmakdyr. Bu şeýle çykyş taýýarlygy, kadalara salgylanmak. Statistika boýunça taýýarlyk boýunça örän ýönekeý usul. Siz diňe bir öz sözlemleriňize, öz jümleleriňize şeýleräk jümleleri goşarsyňyz. Maksat Aýmyradowiç, statistika boýunça taýýarlygyňy nädip görkezmeli. Nädip gözleglerimizdäki biziň müşderilerimiziň tejribelerini welaýata gelenlere görkezmeli? Ine, bu ýagdaýda sözleýiş çeperçiliniň hemmesi bellenilip biler. Olar ep-esli artýar, siziň sözlemleriňiziň ynamdarlygyny artdyrýar. Bu ýerde sanlar oňat işleýär. Anyk sanlar, siziň müşderä getirjek zadyňyz siziň taýýarlygyňyzy görkezýär. Siziň bu ýagdaýdan baş alyp çykjaklygyňyzy we siziň tejribäňizi beýgeldýär. Hem-de Siziň tejribäňize ýene-de bir plýus goşýar. Bäşinji pursat. Klauzer, men bu barada elmydama şertnama baglaşdyrýan okuw bölümine aýtdym. Müşderi üçin töwekgelçilikler barada gürleşip. Maňa bu jümle örän ýarady, haçan-da men Nile Rekamda okaýan wagtym. Ol aýtdy, Häzir dünýede müşderileri çukurdan alyp çykmaga, batana kömek etjek gaty köp sanly satyjylar bar. Ýagny, müşderiniň häzirki wagtda başdan geçirýän meselelerini çözüň. Emma welin ýeke-täk satyjy müşderä bu çukura girmezligine, bu kynçylyga duçar bolmazlygyna kömek eder. Şular ýaly satyjylara hemmeden gowy baha berler. Bu meniň Closer okuw bölüminde açan pikirlerimiň biridir. We siz haçanda müşderiler bilen gürleşeňizde oňa mümkin bolan kynçylyklary duýduryň. Aýdaly eger ol hiç hili çözgütleri ulanmaýan bolsa mümkin siziň mümkin başga biriniň onda oňa nähili kynçylyklara duçar geljegini duýduryň. Belli bir önümi saýlamalydygyny duýduryň. Meselem Maksat Aýmyradowiç web sahypa döretmek bilen. Häzirki wagtda köp adamlaryň ju telefonlary ulanýanyny göz öňüne. ýatmak möhümdir. Öýjügi telefonlary we planşetleri bilen dogry uýgunlaşmak möhümdir. Eger bu pursat göz öňünde tutulmasa, onda siz, meselem, arzalaryň ýigrimi göterimini ýitirersiňiz. Şeýlelik bilen siz müşderä özüňiziň bu işde hünärmendigiňizi görkezip bilersiňiz. Siz bu müşderi üçin mümkin bolan töwekgelçilikler barada aýdarsyňyz. Meniň pikirimçe, siz biznesiňizde çak. Hakan, mümkin pikirlenmek gerek bolar. Emma siz karar bereňizde göz öňüne tutulan şeýle töwekgelçilikleri taparsyňyz. Siz müşderiniň ýagdaýyny hemmetaraplaýyn seljeriň. Siz pudakdan başyňyz çykýar-a, a soňra meselem, haýsy töwekgelçilikleriň söwdada we şuňa meňzeşlerde bahany ýokarlanmagyna eltip biljegi hakda aýdyň. Bu hem siziň tejribeňize ýene-de bir bir plýus goşmaga möhüm pursatlaryň biridir. We altynjy pursat, bu hem siziň tejribäňizi artmagyna kömek edýän işiň jikme-jik bölümidir. Haçanda siz müşderi bilen haýsydyr bir taslamanyň aýdyňlaşdyrylmagy hakda gürleşseňiz, hökman işiň taslamasy barada dolulygyna ýazmalysyňyz. Aýda siz iş planyny sargamak isleseňiz, o ýerde ýazylan, iş plany otuz görkezmeden ybarat. Şertli ýagdaýda biz bu taslamanyň çäginde çözýäris we biz haçan işlemäne başlamyzda, Siz ädimmä-ädim jikme-jik Magic diagramma alarsyňyz. Çykyşda satuwda ýokary derejeli iş bilen almak üçin. Başga okuwlarda we ähli başga önümlerde. Sizde her önümler üçin hökman çözülmeli möhletler bilen ýol kartaňyz bolmaly. Müşderi şonda bu jikme-jik diagrammany görer. Ol siziň işiňize üns bilen çemeleşýändigiňize düşüner. Siz görkezilen netijäni gazanmak üçin. Bu saýlanylan hereketleri etmäge taýynmy? Bu hem siziň tejribelik ukyňyza ýene-de bir bir plýus goşar, siz öz hünärmenlik derejäňizi müşderiniň gözünde galdyrarsyňyz. Şonuň üçin hem işdeşler, geliň bu hünärmenlik derejämizi ýokary galdyrmagyna synanyşaly. Öz bäsdeşleriňiziň söwdasyny öwreniň, doly nyrh meýilnamalaryny we şuňa meňzeşleri. Iň bolmanda nähilidir bir tablisa düzüň. Müşderiniň pudagyny öwreniň. Häzir pudakda näme bolup geçýär? Ösýärmi ýa-da düşýär? Ýagdaýlary nähili? we müşderileriň meseleleri özüňize olary näçe başaryp bildiňizje bir kagyzjyga belläp alyň. Üçünjiden, anyk soraglar beriň. Öz taýýarlyk sözleriňizi güýçlendiriň. Statistika barada taýýarlyk çykyşlary görkeziňizde we şuňa meňzeşlerde. Müşderiler üçin töwekgelçilikler hakda gürleşiň. Dolandyryjylar muňa örän uly baha berýärler. Hakykatdan hem örän möhüm munuň bilen jedel edip bilmersiň. We altynjy pursat işiň diagrammasyna taýýarlyk görmek. Siziň müşderilere hödürlejek zatlaryň, siziň hyzmatlaryňyzyň ösüşiniň ýa-da siziň önümiňiziň jikme-jik ýol kartasydyr şeý diýsek ýalňyşmarys. Elbetde bu kesgitli sanaw däl, has jikme-jik belläp geçsem. Nädip tejribäňi artdyrmaly we ynamy nädip gazanmaly? Şonuň üçin hem ýatlatýan bu müşderi bilen ynam döretmäge mümkinçilik berýän üç görnüşiň biridir. Ýöne men bu wideoda görkezilen hatda ine şul maslahatlaram size müşderiniň gözünde tejribeňizi artdyrmagyna kömek eder diýip bil baglaýan. Öz pikirleriňizi bu wideoň aşagynda teswirlerde paýlaşyň. Sizden gelen teswirler üçin minnetdardyryn. Eger maslahatlar gerekli bolsa laýk basyň we siz meniň kanalymda täze wideo görmek isleseňiz haçanda men siziň teswirleriňizi göremde täze wideo taýýarlaryn. Göreniňiz üçin minnetdar, ajaýyp ýeňil satyň, ýene görüşýänçäk sag boluň.